Shwmae, sut ydych chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n o'n saff gan iach. Diolch yn fawr am eich ymuno â mi yn y fideo hwn. Fan yma, rydym ni'n parhau gyda'r datblygiad o'r wefan app gyda'r enw Fideo Chwaraewr. A dyna'r union beth y mae e. Mae'n un yn fideo chwaraewr gyda'r chwestr chwarae. Ac os rydyn ni'n gweld ar yr ochr de, rydyn ni'n wedi adeiladu sylweddol o swyddogaeth anno fe, yn gyntaf mae gyda ni dim ond yr petrial i arddangos y fideo, ond hefyd mae gyda ni ar ochr dde yr rhestr chwarae, ac wedyn mae gyda ni y blwch testyn i mymbynnu fideoedd newydd, Ac wedyn, os ydyn ni eisiau i ddileu y fideo, ydyn ni'n gallu pwyso ar y botwm fan yma, ac wedyn i ddileu yr fideo cyfredol. Ond, nawr, ar y foment, yr gorchwyliau sydd yn dal yn ach sefydliedig yw y ddau Fan yna, yn y llinellau deg ar unarddeg, yn gyntaf i allforio yr chwarae rhestra ac yn al i mewnforio y chwarae rhestra, oddi wrth yr fideo olaf, rydyn ni wedi creu y botymau ar gyfer y rhain i mewnforio yr rhestr o fideo oddi wrth rhyw fath o fel testyn, ac hefyd i allforio y rhestr o fideo i rhyw fel destun, ond ar y foment maen nhw yn gwneud dim byd o gwbl, felly y cam nesaf yw i adeiladu y swyddogaethau i mewn ynddyn nhw. Felly ar y foment mae gyda ni y pedwar fideo i mewn yn y chwarae rhestr, felly dwi'n meddwl ar gyfer y cam nesaf yr hyn yn gallu adeiladu y swyddogaeth i allforio y rhain. Ac wedyn, dyma'r er ffwythiant i allforio ar y llinell 157 ar ochr chwith. Felly, dy mynd i mynysodd y cod tarddiad i ymdrin ar allforiad o'r cyfeiriadau ar gyfer yr pedwar fideo hyn, fel hyn. Nawr, ar yr ochr chwith, mae gyda ni ar lleill 159 yr amrywiolyn newydd gyda'r enw testun dau achub, neu'r yr saith testun doi acib ac mae'r hyn yn cael ei ambenodwyd oddi wrth y llawr ystorfa trwy'r llwybrau ffordd i gyrchu yr item gyda'r yr allwedd ef eich rhestr ac os rydyn edrych imiwn yn yr ystorfa Dyma'r yr cymwysiad o'r data union yn yr lle ystorfa gyda'r allwedd ef eich rhestr. Mae'n ein dim mewn llinell hir iawn o'r cyfeiriadau i'r llewsiadau o'r bydoedd gwahanwyd gyda'r y patrwm o'r arwyddnodau tanllell, tryfflyg, ôl ticio neu tryfflyg.

i'r patrwm o'r cerbyd dychwelyd, llinell newydd, cerbyd dychwelyd ac unwaith eto llinell newydd. Ac wedyn i allbynnu yr testyn am newidwyd i mewn yn yr tab yr hewlifwr. Felly nawr os rydyn yn lladd y dyfriad dalen fel hyn, ac wedyn clicio ar y botwm i allforio. A dyna ni. Dyma'r allbyniad ar yr rhwli fwrdd. Mae gyda ni y pedwar cyferiad i'r fideoedd fan yma. Nawr y cam nesaf yw i achub y rhain i mewn i'r fel destyn. Nawr, ar y llinell 167, rydyn ni wedi creu yr amliwolyn newydd, sef fan yma, Saesnig testyn, doi achub fel ysmotyn, neu blotyn, neu diferyn. Felly mae'r gothrych hyn yn gothrych go iawn yn yr iaith JavaScript. Os ydyn eisiau i allbynnu rhyw fath o destun oddi wrth y poliwr, mae angen i ni i creu y gortryll, yr ysmotyn neu blotyn neu diferyn gyda'r yr parametr yn gyntaf o'r amniwolyn Saesnig destun ddoe achub ac wedyn y datganiad o'r fath o'r cymwysiad sef destun blaenllaes

crëwyd oddi wrth yr Gyrrwch olaf, sef y Saesnig testun dau archif fel esmotyn, blotyn neu diferyn, ac wedyn mae angen i ni i creu yr Gyrrwch gysylltiad, yr un fel darganfuwyd ar yr poriwr gyda'r tag A ar gyfer Bangor trwy ddefnyddio'r yr rhywbeth-ffordd o'r dogfen i greu yr elfen, ac wedyn yn y gollrych hwn yn ei prodoledd ar gyfer llarwyddiad, mae angen i ni i ambenodi yr enw o'r ffeil ar gyfer yr llarwyddiad, sef chwarae rhestr pwynt txt. Ac wedyn mae'n angen i ni i ambenodi ar gyfer yr href ar gyfer y gorffig hwn, y gorffig creuwyd o'r blaen ar gyfer yr URL, ac wedyn mae'n angen i ni i creu y ffwythiant sydd yn digwydd pan mae'r er, cysylltiad neu gorffig o'r cysylltiad hwn yn cael ei clicwyd, sef i o dynnu neu i dileu yr gorchudd ar gyfer y digwyddiad. Ac wedyn, mae angen i ni i wneud yr gysylltiad neu y gorchudd gysylltiad fan yma yn, yn weladwy. Ac wedyn mae'n angen i ni i atodi y gorchudd yma, sef y gorchudd cysylltiad. i mewn yn y corff o'r dogfen, ac wedyn mae'n angen i ni i gynhedlu y digwyddiad ar gyfer y cliciad o'r cysylltiad llofruddiad ar y llinell 177. Felly, pan mae'r hyn yn digwydd, mae'r hyn yn galw ar y ffwythiant i ymdrin ar ysmotyn neu blotyn neu dyferyn fel y testyn anadurn ac wedyn i wneud beth bynnag sydd yn angenrheidiol, sef i achub y ffeil. Felly, nawr os ydyn yn achub y ffeil ac yn llandu debryd dudalen, ac wedyn nawr os rydyn ni'n yn clicio ar y botwm arforio, nawr mae gyda ni yr omgom fan yma ac rydyn ni'n gallu achub y ffel trwy clicio ar y botwm iawn. Felly, dyma'r fe yn yr picell ar gyfer y lladwyddiadau, ac os yr hynny'n yn clicio arno fe, dyma'r y cymwysiad o'r fel testyn yn y lladwyddiad, sef y pedwar cyferiad i'r pedwar fideo. Nawr, yn ôl ar y dudalen, Y cam nesaf yw i adeiladu y swyddogaeth i fewnforio y testun hwn. A dyma'r yr ffosiant ar gyfer yr mewnforiad sydd ar y foment yn gwneud dim byd, yn eithr i allbennu y gar mewnforio ar y rholiffordd. Felly mae angen i ni i adeiladu y swyddogaeth i ymdrin ar mewnforio o'r sawl testun gyda'r yr cyfeiriadau i'r fideoedd yn yr ffythiant fan yma, ond cyn hynny, os ydyn eisiau i agor rhyw fath o'r ffeil oddi wrth yr poriwr, mae angen i ni i defnyddio y tag ar gyfer yr mewnbyniad, sef y tag gyda'r uh, Saesnig mewnbyniad gyda'r yr pwdledd o'r fath, Saesnig fel. Felly os ydyn yn marchio i'r rhanbarth o'r tudalen ar ochr chwith lle ydyn ysod yr cod ar gyfer HTML, fan yma, felly os ydyn yn torchi i lawr, Hyd at yr dechreuad o'r adran neu ardal ar gyfer yr iaith JavaScript ac wedyn rydyn yn gallu mewnosod yr gorchull neu'r tag ar gyfer yr Saesneg mewnbyniad gyda'r yr trydeledd o Saesneg fath o'r ffael fel hyn. Nawr, ar y llinell 55, mae gyda ni yr tag newydd ar gyfer yr Saesneg mewnbyniad gyda'r yr fath o'r Saesneg fail gyda'r yr Saesneg hunaniaeth o'r mewnbyniad ffael 1 ac wedyn gyda'r y dull lle mae'r er, arddangosiad yn diddym oherwydd mae'r hyn yn anweladwy, a phan unrhyw beth yn digwydd i'r gwrthrych hwn i galw ar ffrythiant Omgom fel darllen doi lleol y storfa, felly mae angen i ni i greu y ffrythiant hwn. A dyma fe ar y llinell 180 ac ar y foment mae'n un yn hollol wag. Felly, nawr anglin ar botwm gyda'r y gar mewn forio er fod yr hynny'n wedi mynychod y prydeledd i galw ar y ffythiant hwn, sef mewn forio pan mae'r y botwm hwn yn cael ei clicwyd, oherwydd nid ydy'r yr gollrig hwn yn gollrig Saesnig mewnbyniad o'r fath ffael, ni fydd hyn yn arddangos yr amgom i dethol y ffael i mewnforio, felly, i arddangos yr amgom i dethol y ffael mae angen i ni i Trosglwyddo yr digwyddiad o'r clicio oddi wrth y botwm i'r gwrthrych mewnbyniad o'r fath ffeil. Felly, ers ni'n gallu adeiladu yr swyddogaeth ac efo hyn i mewn yn y ffythiant mewn forio fel hyn. Nawr, ar llinell 154, rydyn yn creu yr aniwolyn elem i derbyn yr gwrthrych gyda'r hunaniaeth mewnbyniad fel un. Felly os yr hyn yn achwilio ar gyfer y patrwm hyn, sef Saesneg mewnbynnu fel un, mae'r hyn yr un gwrthrych fel o'r blaen sef yr HTML tag, Saesneg mewnbyniad o fath ffael fan yma. Felly, gyda'r y gothrych hyn, yr, yr ydyn creu y digwyddiad ar gyfer yr llygoden sydd yn galw EVT ac wedyn ar hynell 157 ar gyfer yr digwyddiad o'r fath lle gyda'n hwn, yr hyn yn creu yn bwriadol yr digwyddiad o'r clicio ac wedyn yr hyn yn gyffredu yr digwyddiad hwn, sef o clicio, a phan mae'r hyn yn digwydd, felly yn ôl ar yr gwrthrych Saesneg mewnbyniad fel un, Mae'r hyn yn galw y ffythiant fan yma, sef ymgom fel darllen dau lleol ystodfa. Felly, oherwydd mae'r er gwrthrych hwn o'r fath fel yn galw ar y ffythiant hwn, mae'r ffythiant hwn yn gallu Ymdrin â'r gwrthrychau arbennig perthnasol dim ond i'r gwrthrych mewnbyniad o'r fath ffael, ac union yn y ffwythiant hwn yr rydym yn gallu adeiladu yr amrhymeg i ymdrin â'r gwrthrychau hyn, fel hyn. Nawr, union yn y ffwythiant, ymgom ffael darllen dau loc ystorfa, yn gyntaf ar y llinell 187 yr hyn yn creu yr arwywolyn i gynnwys y goddrych ar gyfer y digwyddiad, sef ynglyn â'r goddrych y mewnbyniad o'r fath fel mae'r hyn. Y cliciad ar yr gorchudd o'r fath ffael, ac wedyn rydyn yn creu yr anifolyn i gynnal y cymwysiad o'r ffael, ac wedyn ar y llinell 189 yr ydyn yn creu y gorchudd ar gyfer yr ffal darllenwyr sydd yn rhanbarth o'r iaith JavaScript imiwn yn y fforwr, ac wedyn yr ydyn yn rhedeg yr clybiadffordd imiwn yn y gorchudd hwn i darllen fel destun yr ffael,

Y rhestr gyda'r yr adnod ar gyfer y llinell newydd fel yr rhes gwahanol ac wedyn yr hyn yn dolenni trwy'r y dillad oedd wrth yr holltad hwn a wedyn trafod yr hyn yn gwneud hyn ydyn yn adeiladu y llinell neu'r cymwysiad ar gyfer y lleol ostyfr union yn y poriwr trwy'r gyda dodi yr

ac wedyn i alw ar yr ffwythiant Seisnig prif i aildychu y llwythiad o'r data union yn yr dudalen. Felly nawr, os ydyn yn ychydig y ffeil, ac wedyn, os ydyn nawr yn llawn dydaflu'r dudalen, Nawr mae gyda ni eisoes y pedwar fideo imiwn yn y rheswm chwarae os ydyn yn clicio ar y botwm mewn forio fel hyn ac nawr os ydyn yn dewis yr ffael chwarae rhestr.txt oedd dim ond nawr wedi ei allforwyd oddi wrth yr un app trwy'r clicio ar y botwm agor Nawr, mae gyda ni wyth o fideoedd, ond mae'r gwach bach yna fe, achos yn yr rhifiad o'r fideoedd rydyn yn nedio oddi wrth 4 i 6 yn hollol hepgor y rhif 5. Felly mae angen i ni i datrys y gwall hwn. Nawr mae gyda ni a'r newid newydd sydd yn dweud pan mae'n mewnforio oddi wrth fel mae'r chrifiad yn nendio un rhes. Ond nawr os yr un yn dileu y ffeiliau i gyd fel hyn, ac nawr os yr un yn pwyso ar y botwm mewnforio unwaith eto, A dyna ni. Nawr mae gyda ni y pedwar fideo. Nawr, wedi ychydig o'r achwiliad, angin a pham oedd yr reswm chwarae yn nedio i'n rhes pan yn mewnforio oedd wrth y ffael, mae'n tebyg yr achosiad yw roedd rhyw fath

credd gwahanol. Felly, i datrys hyn, ychwanegais i yr ffwythiant hyn imiwn yn yr ardal ar gyfer yr JavaScript, sef y ffwythiant sydd yn cael ei atodwyd imiwn i'r cyndelw o'r gwrthrych llinell yn yr iaith JavaScript gyda'r enw Saesnig trasio neu gwtogi, i trasio neu gwtogi unrhyw awyrnod, gwagle, oddi wrth y dau ochr o'r llinell yn yr amliwolyn. Mae'r hyn yn golchi y data imiwn, er enghraifft yn yr amliwolyn,

Ac nawr i clicio ar y botwm mewnforio, a wedyn i dewis yr un fel na'r fel ydych chi'n gweld, mae'r er trafferth wedi yn cael ei datrys. Mae'r uh, rhif ar ôl yr er fideo 4 yn 5 ac wedi hynny yn 6. Felly nawr, os ydyn ni eisiau i clicio ar y botwm i allforio, ac wedyn i dewis yr un ffeil, ac nawr os ydyn ni'n clicio ar y botwm i mewnforio, ac wedyn i clicio ar yr ail ffeil, Nawr, fe ddylai fod y cyfanswm o'r 16 fideo yn y chwarae rhestr, ond cawn ni'n gweld. Ac y mae'n ei. Felly, yn ôl ar y rhestr beth i'w wneud, dwi'n meddwl ynglyn â'r newid cyntaf ar nesdeg i allforio chwarae rhestr, Mae'r hyn dwi'n meddwl wedi ei gyflawnwyd. Fel hyn. Ac wedyn, y newid i mewnforio chwarae rhestr, mae'r hyn dwi'n meddwl wedi ei gyflawnwyd. Hefyd, ac wedyn, anglyn ar gwell, pan mae'r mewnforio oddi wrth ffael, mae'r rhywiad yn nedio i'n rhes, Dwi'n meddwl mae'r hyn wedi ei dadryshyd hefyd. Felly, dwi'n meddwl yr hyn yn gallu symud y tawr ohonynt i mewn yn yr adran ar gyfer yr newidiau cwblhawyd, fel hyn. A dyna ni i gyd ar gyfer nawr. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych wedi mwynhau ac yn ei darganfod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saf ac yn iach, a hwyl!